Xarabank se jitwassal lilkom bix-xewqa tajba ta' Gold. Delikata. U Atlas Insurance.
il-futur ma jeżistix. Dan huwa ċentral ħol tal-ħafna. Program bħal da qed taraħ mob Malta. Jew inkella qegħdin ningannaw in-nies. Quddiem Alla l-imbierek, la hemm omosessuali, u lanqas hemm eterosesswali. Kont inbiddel minn mara u se nerġa' raġel. Huwa insult lejn il-Madonna. U li ma tellix l-ibni ma kontx ngħix. Dan huwa l-programm ta' diskussjoni. Kont naf li kien hemm ċans kbir li ħa nerbaħ. Intom ma tistgħux taqblu qatt. Hekk se ċċappru u tagħmlu xi ħaġa għamluha wara. Ħaddu ma ntelfux
Ma nafx, ma nafx innu tajtux iċ-ċabċib illum donnu għanna ċabċib ikbar mis-soltu għaliex illum għanna ħafna nies Delettanti tal-festa u ċ-ċapċipa tagħkom kif jgħidu Alla jbierek hu, eh? Mela. Mela. Ma għandna lil Dun Anton Guder illi se jkun qed iwieġeb u jiddiskuti man-nies kollha li hawnhekk. Imma qoddimu għanna li nilqaw fosna lil Ignatius hawnhekk illi nirringrazzjah li għad magħna lil Joe lil da ma jkunx irida ta' onorevoli, mhux se ngħidlek onorevoli, Joe Debono Grek, lil Marlin Policino, lil Mario Coleiro u lil James Catania. Nirringrazzjahom li qegħdin magħna. Mela. Jien mhux se nagħmel ħafna mistoqsijiet għax hawn ħafna minn għandkom u ħafna diskussjoni minn għandkom. Mela xaqt insaqsik xaġa fade. Inti tħobbhom il-festi?
Jiena nħobb il-festi. U nħobb il-festi ħafna. Jiena għamilt minn dukelli 10 snin nitgħallem il-banda, għamilt 8 snin u nofs indoq il-banda, jiġifieri. Anke meta kont qassis jiġifieri? Meta kont qassis le, meta dħalt is-seminarju le, imma mbagħad meta kont qassis kont indoqq xi biċċa marċ, anke meta kont kappillan Raħal Ġdid fl-aħħar tal-marċ, jekk ikun il-marċ ġabu ruħhom sew jiġifieri hekk. Kien ikollok in-nies jaqbżu hekk jew le? In-nies jaqbżu ma jimpurtax, vojtieri fuq barra, mhux mela le, kont indoqq anke biċċa marċ, mhux biċċa, meta jidħlu fil-pjazza u hekk. Anke meta kont fis-seminarju, qabel kont fis-seminarju, ġifieri kont immur ma' sħabi eh, anke l-knisja, narmaw, nirranġaw, jiġifieri imbagħad naturalment ikollok xogħol ieħor ma tistax tagħmilha. Jiġifieri jiena inħobb il-festi ta' barra, nħobb il-festi ta' ġewwa, imma ikunu festi. U aħna dan li nixtiequ li l-festi ikunu festi. Ok, dal-axħar eh, kienet organizzata attività, kien hemm ħafna nies, mijiet ta' nies, u għadna din il-klip fej fija naraw lil Joe De Bono Grek jitkellem, għax għax ħaġa interessanti narawha.
Ninteressawa li jkollna proċessjoni serja, li jkollna ġewwa sura tal-jiet, bħal huma l-parroċċi kollha. Ta' mhux aħna minni, eh?

Eh, Ġew jgħid, ġewwa tagħna, u xek, ġew kif tajda? Eh. Ġewwa ta' ġewwa tagħna u barra tagħna u se ngħid għaliex. Anka ġewwa ta' iva, mela. Qabel kienet eh, ġewwa. Eh, jekk kont qed fil-dik. Barra tagħna u ġewwa tagħhom. Tajjeb, għax fil-duħ ġewwa u barra, issa llum ngħidu aħna biex jifhem kulħadd għax daw jaħsbu li ġewwa tagħhom U ma jista' jagħmel xejn. Hemm ġewwa għamluh missirijietna. Il-knejjes u li fihom missirijietna għamluhom. Mela ġewwa tal-poplu. U barra tal-poplu wkoll. Ejja ħana ħana permettili ħan nibdew mill-ewwel. Sal-1971 biex inti tagħmel xi ħaġa kont tmur għand il-kappillan aħna konna ngħidu l propostu u jiffirmalek. U mbagħad mulla issa tapplika l-affarijiet ma jagħmlulekx. Wara l-71 spiċċat dik. Aħna, jien hawnhekk mhux qiegħed fisem l Partit Laburista waqqaf fidejn fil-Oppożizzjoni, qiegħed hawn fisem is-soċjetà Don Filippo Bolġa. Din hija soċjetà li tiġġieled mhux għal privileġġi għad drittijiet, Birkirkara drittijiet għandha mhux privileġġi. Ok, mela, Mons.
Ġewwa, istet jgħid ġewwa tagħhom u barra tagħhom ukoll.
Jiġifieri jien mhux ħan nitkellem fuq l-ebda post partikolari, għaliex kull post partikolari jista' jkollu s-sitwazzjoni tiegħu jew il-problemi tiegħu, u wkoll għaliex ma nħossnix li nkun fair li nsemmi xi post bid-difetti tiegħu u ma tkunx semmejt postijiet oħra. Però jekk ġewwa tal-poplu u barra tal-poplu, mhux fil-Knisja biss, kull ma hawn fil-pajjiż ġewwa u barra huwa tal-poplu. Però imbagħad ikun hemm min huwa imqabbad b'responsabbiltà biex jieħu ħsiebu, u bir-responsabbiltà ta' min jieħu ħsieb, jagħmel il-liġijiet, mhux il-Knisja biss imma l-Knisja wkoll, biex ikun amministrat tajjeb u ma jkunx hemm abbużi għaliex aħna qegħdin nippruvaw norganizzaw festa li trid toħloq bilanċ bejn min huwa dilettant ta' diversi aspetti u min huwa wkoll iħobb il-festa imma ma jkunx irid ibati ċertu ammont gravi. u hemm ukoll nies oħrajn. Ġifieri il-bilanċ trid toħolqu l-awtorità li tkun imqabbda u tkun responsabbli biex tieħu ħsiebha. Jiena ngħid, tal-poplu kemm trid, imma għall-poplu. Jiġifieri għas-servizz tal-poplu, mhux biex xi ħud ftit jew ħafna jagħmlu li jridu u xi ħud ftit jew ħafna jbatu. Ok, Ignatius Teċa. Żommu fil-qosor kemm tista' għax ħafna. Ħalli fidi Pep, eh, lil Monsignor Guder qabel għamel dan id-dokument nirrestawraw il-festi flimkien, naħseb jiena Monsinjur aħjar irrestawrajt il-kappillani u l-arċiprieti. Qabel għamil dak il-mitat, jien nitkellem permettili fuq iż-żurrieq biex wasalna sa fejn wasalna it-tbatija bambin biss jaf biex wasalna sa fejn wasalna. Aħna ż-żurrieq kien hemm minn fil-festa tal-Madonna tal-Karmnu mill-qassisin u l-arċiprieti li kellna isifer. Isifru. Għadhom isifru.
Naseb jek tfittex daqxa inti. Għadhom isifru. Naseb jek tfittex daqxa inti. Hemm arċiprieti u kappillani li ma jservux fil-parċi ta' żurri Li fil-festa tal-Madda tal-Karmnu laqas biss jidru b'nemes. Iċċekkja. Ok, qed jgħidlek. Ma tix kummenta. Titgħidha ta' malaj. Jiena li nixtieq ngħid huwa li dan id-dokument ismu miegħu nirrestawraw il-festi flimkien. Tirrestawra mhux taqta' u tneħħi, tirrestawra ssib dak li hu żejjed u tneħħih. L-oriġinali jrid jieqf hemmhekk. Jiġifieri f'da sfortunatament hemm ħafna affarijiet li huma tradizzjonijiet oriġinali li sfortunatament qed jidhru redikoli bħal mil ħruġ min-niċċa pereżempju li f'daqqa waħda qed naraw li l-vari u nsejħulhom ukoll totem li għalija Pattażata kbira li nsejjaħ il-Vari Totem għax fil-passat min jaf kemm kien hemm nies li nħarqu għax il-Vari tal-Knisja qalulhom Totem u qalulhom Alla t-Foloz. U llum il-ġurnata aħna qed nippubblikawha fid-dokument tal-Knisja. Jiena ma nara xejn ħażin. Iva, hawnhekk hawn fejn għandek fejn għandek l-istatwa aktar issir tixbah is-sens ta' totem tal-pagani milli għal qima. Jiena ma nistax nifhem hawnhekk għandek ħruġ tal-istatwa min-niċċa, point 4.4. Mela, jimporta naqra ftit qablek? It-tifsira tal-istatwa fil-qima tagħna l-Insara hija li tfakkarna fil-persuna qaddisa li hija tirrappreżenta. Mela mhux qed ngħidu li totem biss, qed ngħidu bħala Nsara x'suppost nifhmu. Biex nitħajru, infasslu ħajjitna fuq tagħha. Issa l-mistoqsija hija, l-affarijiet li jsiru jgħinuk tfassal ħajtek fuq il-persuna li tirrappreżenta l-istatwa. Iva, iva. Ma inti qed tgħid iva. L-affarijiet li jsiru. It-tridijiet, mhux tattendi għat-transazzjoni, tattendi għal-paniċċijiet, barra minn għandu l-kwindiċina, minn kulħadd